Diolch yn fawr iawn, Hywel, am y croeso ac am fy wahoddiad i ddod yma. Diolch yn fawr i chi am ddod hefyd. Um, Rydych chi'n gweld, Thomas Jones o Ddinbych yw'r testyn heno. A mae'n anodd meddwl mewn gwirionedd am enw Cymreig llawer mwy gyffredin na Thomas Jones. Ar wahân falle i John Jones. Um, na mae'n debyg bod dros 30 y cant o boblogaeth Cymru ar cyfenw Jones gan nhw. A, a dwi'n ryfedd wedyn bod, um, bod bobl ar cyfenw yna wedi llwyddo i dorri record y byd ar gyfer crynhoi bobl ar un cyfenw yn yr un lle. Mae yna ddaeth rhyw 1,200 o Jonesiaid at ei gilydd yng Nghanolfan y Mileniwm yn ôl yn 2006. Yym, a wir, ar ôl llyfr yy a gyhoeddwyd ar y pryd yy gan y Lolfa, llyfr o'r enw Y Jonesiaid, mae'n debyg bod yna rhyw dair miliwn o Jonesiaid i gael ar draws y byd i gyd, a'r nifer fwya ohonyn nhw o ran canran y boblogaeth, ym mhle, chi'n meddwl? Wel, yn Blaenau Ffestiniog. Felly, dwi'm yn annisgwyl wedyn nag yw fod ni'n gweld bobl yn ychwanegu enwau a disgrifiadau o bob math at yr enw Jones, at yr enw Thomas Jones, i wahaniaethu'r naill oddi wrth y llall. Dyna'r Thomas Jones hwnnw aned yn y gwyndi ucha yn Betws yn Rhos. Um, rhywun i ni'n yn nabod fel Thomas Gwyn Jones, y, y bardd mawr. Neu dyna dyn wedyn oedd yn arloeswr argraffu yng Nghymru ar gorore um, yn y ddeunawfed ganrif, Thomas Jones arall, Thomas Jones yr armynaciwr yn ôl i waith, ynde? Ac yn achos y Thomas Jones sy'n ni'n mynd i roi sylw iddo fe heno, i ni'n nabod hwnnw yn ôl lle, Thomas Jones o Ddimbych. Ond mewn gwirionedd, mae e tipyn bach yn gamarweiniol yn yr ystyr yma, dim ond am ryw ddeng mlynedd i yn byw, Yn yn Ninbych, fel y cyfryw, y byddai'n llawer mwy priodol ar lawer cyfri alw fe'n Thomas Jones Penucha, achos yn ffermdy Penucha ger Caerwys yn Sir Fflint y ganed Thomas Jones, fel y gwelwch chi ar y sleid, yn 1756. a, a, ac yna i fyw am ddeugen mlynedd gyntaf i oes. Hynny yw bron dwy ran o dair o oes oherwydd i farw yn 1820, rhyw 200 mlynedd yn ôl, yn 64 mlwydd oed. Wel, te mae aelodau o deulu Thomas Jones yn byw yn Henicha heddi. Fe etifeddodd Penicha wedi marw'i dad. Ond er bod Thomas Oates wedi priodi tair gwaith i gyd, bu farw'n ddi-blant, a fe dywodd hen gartref teulu i'w chwaer, Mary. Bu hi hefyd yn briod tair gwaith fel mae'n digwydd, yn dyfe? Ond disgynyddion i Mary sydd yn byw ym Mhenicha heddi. um, ac am y rhan fwyaf o'r ddwy ganrif sydd wedi mynd hibo. A wi eisiau enwi un ohonyn nhw'r arbennig sydd yn dipyn o arwr gen i, sef Sir John Herbert Lewis. Chi'n gweld i lun ar y sgrin fyna. Um, yn byw rhyw ganrif, fel y gwelwch chi ar ôl uh, Thomas George. Roedd yn aelod seneddol amlwg iawn yn ei ddydd, un o brif brif sylfaenwyr ein Llyfrgell Genedlaethol ni, a fe yw'r Herbert Lewis um, yn, yn enw, os, os rhaid i chi gyfarwydd, a, a un o brif wobrau y canu gwerin yr Eisteddfod, gwobr goffa Ruth Herbert Lewis. Wel, Ruth Herbert Lewis oedd uh, gwraig Sir John Herbert Lewis. Roedd John Herbert Lewis yn, yn wladgarwr pibir iawn. Um, roedd e'n Gristion gloyw hefyd. Ac um, roedd uh, William George, brawd David Lloyd George, yn gallu dweud am uh, John Herbert Lewis, yn ei grefydd mi gredaf y deion o hyd i guddiad cryfder Sir Herbert Lewis, meddai fe, a'i agwedd at ei waith fel syneddwr. Parhaodd i ffydd yn Nuw a'i gariad at Gymru hyd y diwedd. A gwyn fi na fydde gennyf i ragor o Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad y gallen ni ddweud hynny amdanyn nhw. Wel, yn ôl uh, merch Herbert Lewis, uh, Mrs Kitty Edward Jones, uh, a oedd yn, yn, yn frwd i chefnogaeth i'r diwylliad Cymraeg yn ardal Penycha yn, yn, yn, yn Ngheirwys yn, yn Sir Fflint. Roedd gorchestion Thomas Jones Dinbych yn symbyliad pwysig iawn i Herbert Lewis ar hyd y blynyddoedd. Um, a mae hynny'n pwysleisio un ffaith pwysig iawn am Thomas Jones mewn gwirionedd, sef er bod ganddo fe enw gyffredin iawn, a roedd e yn ddyn hynod anghyffredin mewn llawer ffordd. Um, Er ei bod e'n gawr o ddyn yym ar ar lawer ystyr ynde, a wi'n ofni ei fod e wedi cael ei esgeuluso'n ddybryd gyda ni fel cenedl mewn gwirionedd. Rhan o'r rheswm am hynny yw bod e wedi byw braidd yng nghysgod i gyfaill a'i gyd-weithiwr agos, Thomas Charles o'r Bala. Rhan arall o'r rheswm yw bod e wedi croesi cleddyfe diwinyddol a phrif arweinydd genhedlaeth nesaf Methodistiaid Calfinaidd, sef John Elias. A John Elias o Fôn am ran am dipyn o'i oes, wrth gwrs. A hefyd, um, well i mi ychwanegu o degwch bod e hefyd wedi croesi cleddyfe uh, diwinyddol A rhywun o Gildwrn yma, sef Christmas Evans. Roedd 'na, roedd 'na dyndra ddiwinyddol rhyngddo fe a Christmas Evans a John Elias ar nifer o achosion felly yndyfe. Nawr mae'n wir bod ar ôl dyddiau John Elias a Christmas Evans bod Thomas Jones wedi dechrau dod i fwy o frio'r newydd Erbyn bod chi'n cyrraedd cenhedlaeth arweinwyr fel arweinydd genhedlaeth nesau John Elias, de, bobl fel Lewis Edwards a Roger Edwards. Ond rhywsut nath e ddim, dyw e byth wedi llwyddo i um, ymryddhau o gysgod Thomas Charles. Ac yn enwedig falle o'r ramant na gidiodd yng Nghymru um, oes Victoria ac, ac uh, yn ddiweddarach na hynny, ramant um, y mudiad sefydlu'r ysgol Sul, a a rhamant hefyd mudiad sefydlu'r Feibl Gymdeithas a hanes Mary Jones yn cerdded i'r Bala. Um, reina mor agos gysylltiedig at, a, a, a, a Thomas Charles, felly rhywsut, uh, hyd yn oed fe gyhoeddwyd cofiant sylweddol iawn um, i, um, i Thomas Jones yn 1897, gofiant eitha trwchus. Cofiant a gyflwynwyd i John Hywel Lewis fel mae'n digwydd, ond wedyn y menyw a chaed llai na deng mlynedd wedyn, dyma glamp o gofiant mawr yn cael ei gyhoeddi, Thomas Charles, tair cyfrol trwchus iawn. Felly hyd yn oed yn hynny o beth, mae, um, mae, mae Thomas Jones yn petai mynd dan gysgod Thomas Charles, uh, yn anheg i radde. Um, A mae'n arwydd o'r esgyrn isod mawr fi a'r a'r Thomas Sha- a'r a'r Thomas Jones hyd at ganol yr ugeinfed ganrif yn y gwirionedd, fod yym o'dd Frank Pryce Jones yn gallu dweud mewn rhyw gyfrol fach o cyflwyniad i fywyd a a gwaith yy Thomas Jones gyhoeddwyd yn yy yn 1905 yym yy ie 1956 ym mhen dau ganmlynedd dau ganmlynedd dau ganmlwyddiant i eni fe felly yndyfe. Mae hi'n gallu dweud fana, dim ond dwy ysgrif ar Thomas Jones oedd wedi ymddangos yn cylchgrawn hanes y Methodistiaid Calfinaidd o ddechrau'r cylchgrawn yna yn 1916 hyd at y dyddiad gyhoeddi y gyfrol yna yn 1956. Felly, holl hanes, cylchgrawn hanes i enwad i hunan, dim ond dwy ysgrif mewn deugain mlynedd, a'r ddwy ysgrif yna gan aelodau o deulu Thomas Jones ei hunan. Ond pan drown ni nawr at farn ysgolheigion mwy diweddar, felly, a fe welwn ni bobl yn pwysleisio i athrylith e, a'i arbenigrwydd e. Er na chafodd fanteision addysgol Thomas Charles, um, meddai Archie Jenkins, a roedd Thomas Jones yn gryfach meddyliwr na Thomas Charles. Mae'r cyd-ymaith i Lenyddiaeth Cymru yn dweud, Thomas Jones, ar wahân efallai i Robert, i Robert Rosso Slan, yw'r ysgrifenwr Cymraeg gore yn ei gyfnod. Bobi Jones wedyn yn ei, yn ei ffordd nodweddiadol ysgubol yn dweud, Thomas Jones, mae'n bosib, yw ein diwinydd mwy yn ni erioed. A rhywun fel Aie Molchin, er enghraifft, Donald Olchin, o tu allan i Gymru, um, awdurdod mawr ar ysbrydoledd, um, yn, yn, yn gallu dweud, yn gallu sôn am the great learning and profound reflection of this remarkable man. Felly, i ni yn um, ymresynoldeb gŵr arbennig iawn mewn gwirionedd, A ŵyr, mae Ffranc Bryce Jones hefyd yn dweud, yn nhermau dylanwad hanesyddol, roedd Thomas Jones yn un o'r rhai oedd yn pwyso um, am i'r mudiad Methodistaidd, oedd yn dechnegol yn fudiad pwyso, fudiad adnewyddu tu fewn i'r eglwys wladol, i'r eglwys Anglicanaidd. Um, fe, uh, falle mwy na neb arall yn y diwedd, y berswadiodd Thomas Charles i ymuno â'r symudiad i greu enwad Methodistiaid Calfinaidd ar wahân, ac yn hynny o beth, fel mae Frank Rice Jones yn dweud yn iawn, yr oedd hwnna i newid cwrs hanes crefydd yng Nghymru a hanes Cymru i raddau hefyd, wrth greu enwad Methodistiaid Calfinaidd. Wrth gwrs, y dyfodd yn enwad gryf iawn yn yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae pobl yn dweud wrth gwrs yn dod o, os o'ch chi'n gallu codi to eich bench i'r môr, byddai fe efo capel Methodist. Um, cymaint oedd gryfder Methodistiaeth Calfinaidd yn Sir Fôn yn oes Victoria. A mae'n dda gen i ddweud o ran rhywun gyfoes iawn yn gweithio ar Thomas um, Jones, mae Dr Andras Iago sy'n bellach ei hun yn weinidog wrth gwrs yn Ninbych, Mae ef wedi ennill doethuriaeth yn eitha' diweddar yn 2015, a draethawd ragorol iawn y gyda fi, yr Aa Tomos Jones, a a'r traethawd yna eto yn pwys- yn tanlinellu pwysigrwydd ei gyfraniad, a'r traethawd yn canolbwyntio'n arbennig arno fe fel diwinydd. Felly, yn ym marn trawstoriad o ysgolheigion cyfrifol, amrywiol iawn i i i safbwyntiau mewn gwirionedd, A unian nghwmni person dir nodedig heno ar sawl cyfri. Nawr beth fi eisiau wneud, amser yn caniatáu, yw treulio tua hanner yr amser yn edrych ar fywyd Thomas Jones ac wedyn yn edrych rhywfaint ar ei, ar ei weithiau. Um, Fel y nodes i'n barod, fe ddeuganed e ym Mhenycha, Caerwys, Sir Fflint ym 1756. Oddeutu diwedd Chwefror, medd ef ei hunan, yn ei hunangofiant nodedig. Hynny yw, doedd e ei hunan ddim yn siŵr iawn o bryd gafodd e i eni, felly mae'n debyg druan na chafodd e rioed barti pen-blwydd. Ond Mae'n dweud am ei rieni wedyn bod nhw mewn sefyllfa ganolig, medde fe, hynny yw bod nhw'n eitha cysurus i gyd yn economaidd. A roedden nhw'n byw ar dreftadaeth fechan o eiddo fy nhad, medde fe, sef Penucha, fferm o tua deugain erw oedd uh, wedi bod yn meddiant y teulu ers cenedlaethau lawer, ers o bosib chwe chan mlynedd i gyd. Ac oedd ei dad hefyd yn berchen ar nifer o dai a thiroedd eraill yn y cyffiniau caerus. Felly, doedd Thomas Jones ddim yn un o'r dlodio'r cymdeithas, yn fwy, mewn gwirion, nag oedd i gyfer Thomas Charles. Thomas Charles yn ddigon cysurus i fyd yn economaidd. Ym maes o law, fe fydde Thomas Jones yn tyfu yn un o wir cyfoethoca Methodistiaid Calfinaidd yn ei ddydd. Yn rhannol eto fel Thomas Charles, am fod e wedi priodi yn ddoeth, fel maen nhw'n dweud. Ac yr oedd ei gyfoeth e yn sicr yn fantais i'r Methodistiaid ar sawl cyfri. Yn un peth, er bod Thomas Jones ei hunan yn byw yn ddigon syml a darbodus, defnyddio'i arian yn ei gyfoeth, yn er lles i bobl, yn elusennol ac yn y blaen, oedd y ffaith fod dyddau cyfoeth yn golygu bod e'n gallu cael ei, yn cael ei ddisgrifio fel Thomas Jones o'r pen ucha' caerwys, gentleman. Ac fel mae Frances Jones yn pwysleisio, roedd cael gŵr bonheddig nawr yng nghylchoedd y Methodistiaid, a hwnnw dyn cefnog, a hwnnw hefyd yn dipyn o ysgolhaig, yn lles mawr i ddelwedd y Methodistiaid yng ngogledd Cymru yma. Yym, yn Ninbych, er enghraifft, lle roedd y Methodistiaid wedi bod dan eitha dirmyg a gwawd, yy, yr oedd cael yy, Thomas Jones yna yn, yn byw, yn, yn, yn, yn, uh, yn, yn dod â rhyw fath o um, parch a llwyddiant newydd yn achos yn gywir. Hynny yw, um, oedd yn lleddfu rhywfaint ar ei rhagfarnu nhw'n erbyn y bobl oedd, e, oedd, oedd y gymuned at ei gilydd yn gweld yn, yn bobl dlawd a di-ddisg. Nawr, er bod um, Thomas Jones yn gysurus i fyd yn ariannol, doedd hwnna ddim yn wir am i iechyd. Uh, fe fi'n byd wan i iechyd ar hyd i fywyd mewn gwirionedd. Um, ac oedd y, yr holl deithio oedd e'n neud yn bugeilio uh, y Methodistiaid ar hyd y lled y wlad, uh, i holl afur yn pregethu ar hyd y lled y wlad wedyn, Ym a'i holl lafur llenyddol hefyd, roedd y cyfan yn golygu gwneud ymdrech a phoen corfforol iddo fe. Hynny yw, fe ddioddefol o sawl afiechyd, ond uchafbwynt i ddioddefaint, neu isafbwynt falle i ddioddefaint, um, oedd um, llawdriniaeth y bu'n rhaid iddo ei wynebu heb anesthetig. Yn 1797 ac eto wedyn ym 1802 i symud cerrig mawr o'i bledren e. Ac roedd y garreg yn 1802, dyna'r un fwyaf ohonyn nhw, yn pwyso dwy awns o phorter. Uh, mae'n debyg bod y garreg yna i weld o hyd yn Penycha yng Nghaerwys. Fe gynigiwyd y peth i archifau Methodistiaid Calfinaidd yn Aberystwyth, ond nhw ddim yn frwd iawn dros, i, dros gael y, y garreg yna. Ond mae'r Mae'r disgrifiad, dwi wedi rhoi darnau o'r disgrifiad ar y, ar y sgrin, dwi ddim wedi ddarllen ei gyd i chi, ond um, mae, mae yn um, enghraifft o, o sglenni cignoeth um, troia erchyll o fyw y gyda gwir o'r llawdriniaethau yma, niwedig i 1802, gan Thomas Jones yn ei hunangofiant. Hynny yw, fe yn effro trwy'r cyfan, fel y gwelwch chi, oedd y, oedd y llawfeddyg wedi dod, a nifer o gynorthwywyr gyda fe, ac yn, yn, yn, yn betrus ynglyn â beth i wneud, achos o'n nhw ddim yn gallu darganfod y garreg yn iawn yn ei bledre yna. Um, ac oedd e'n gwybod, oedd Thomas Jones, fydde fe hunan yn gwybod bod e'n na, achos oedd e'n wedi teimlo yn mynd nôl ymlaen filodd y weithiau dros, dros gyfnod hir. Ac yn y diwedd, mae'r mae'r llawfeddyg yn antuddio ar ei orchwyl, yndyfe, a mae yn teimlo'r garreg, ond oedd rhaid iddo fe trio sawl waith i gael e allan, um, a cael gaddo arno fe sawl gwaith, fel, fel ych chi'n gweld yn y trydydd paragraff yna, um, achos bod, bod hyd y garreg yn wynebu y ffordd anghywir ac yn y blaen. Ac o'r diwedd, medde, pan oeddwn i ar ddiffygio gan barhad y boi a rhediad llawer o waed, y gyntai, sef y llawfeddyg mewn digalonnid, a'r llawfeddyg penna oedd yn 'i gynorthwyo fe, wedi cilio ymaith yn sâl gan y forwr, trefnwyd llwydd ar yr ymdrech, cafodd afel addas ynddi, a thynnodd hi allan. Wel, os nad, os nad oedd hwnna yn peth erchyll i ddigwydd, medde, beth sy'n digwydd yn syth ar ôl hynny? yw bod e yn syrthio i yym i ryw fath o dwymyn yy yn hen ychydig, hynny yw y y y y clwy wedi mynd yn yy yn yy yn yy yn wael iawn felly yndyfe. Yym a ma' ma'r ddarn nesa o'r disgrifiad yn yn yn disgrifio hynny. Bod y meddyg wedi dod nawr ac yn trio gwella hynny yw ac yn yn ofni nawr yym fel 'ych chi'n gweld ar ddiwedd y paragraff gynta 'na bod bod diwedd bywyd Thomas Jones ar, wel, o fewn ychydig oriau, ynde, oedd e mor sâl. Ond y meddyg yn meddwl bydde fe'n trio, um, trio trin y clwy trwy ddefnyddio gele, y leech, y peth. A maen nhw'n mynd i wylo am gelod ar hyd y lled yr wyddgrug yn y llefydd, fel mae'n dweud, y tai disgwylid i gweld nhw, sef y tai mwyaf brwnt yn y gymuned, yndyfe? Ac yn methu dod o hyd iddyn nhw, ac yn y diwedd yn dod o hyd i un geler yn unig, yndyfe? A thrwy'r ainc, neu trwy'r awydd, um, yr awch 'na felly am, am, am dynnu gwaed oedd yn y, y, y gelen, meddai fe, a grym mwy na chyffredin a roddodd y ragluniaeth yn y dwf, uh, yn y dwf y bryfyn gwaed hwnnw, a bu achubiaeth rhyfedd i'n bywyd. A fel ych chi'n gweld o'r paragraff ôl yna, bydd y gele bach yma yn tynnu gwaed drwg allan o'r clwy rhyw chwech o weithiau i gyd mewn dwy awr. Yym, ond yn achubiaeth i fywyd Thomas Jones, a a Thomas Jones yn yn y paragraffau sy'n dilyn yym y y y darn dwi wedi roi ar y sgrin i chi o'r o'r hunangofiant, yy yn y darn yna wedyn, yy mae Thomas Jones yn torri allan mewn paragraff hir yy o 'i foli Duw am 'i drigoredde a'i gwaredigaethe aml a rhyfedd oedd yn gosod yn Nuw tuag ataf. A pan i chi'n gofio un enghraifft eithafol, a dyna'r enghraifft mwya eithafol on'd yfe o'i o'i afiechyd, ond roedd e'n diodde' o afiechyd ar hyd 'i fywyd. Yym a dyw 'i ddim yn syndod wedyn bod nifer o'i emynau yym yn sôn am y byd hwn fel byd o boen, ag am Iesu fel y meddyg mawr. Yym er enghraifft, fy Iesu, mae diferyn bach o rhydd mewn byd o boen yn beraidd hyfryd wir. Hynny yw, mae teimlo jyst diferyn bach o, o dy hedd di, Iesu, uh, yn, yn hyfryd wledd. A meddwl e wedyn, o'r afon fydd i'w hyfryd mewn mwynhad fel melys wyn yn nefoedd di ein tad. Hynny, os yw diferyn bach nawr yn gymaint o wledd, beth fydd y nefoedd uh, i'w, i'w fwynhau wrth iddo, um, um, mae, bydd y diferyn yn troi yn afon fawr o various win yn y nefoedd. Mae man arall er enghraifft mae'n dweud er i wenwyn sarff ein crychu, hynny yw, y sarff yn, yn Eden, felly sarff pechod, er, bod gwen, er i wenwyn sarff ei nychu, cawsom feddyg yn yr Iesu. Felly, i ni gallu dweud fod bywyd Thomas Jones wedi bod yn eitha cysurus o ran Yym, pethau materol, anghysurus iawn o ran iechyd corfforol, ond mae'n un peth arall mae eisiau ei nodi yn gyffredinol am fywyd Thomas Jones, sef ei fod e'n ysgolhaig galluog iawn, ac yn un a gafodd fanteision addysgol eitha' da. Mae e'n dweud ei hunan yn ei hunangofiant, Cefais fy rhoddi mewn ysgol cyn bod yn bedair oed, ac yr oedd yno'r duedd a'r cythrylith i ddysgu y tu hwnt i blant yn gyffredin. Y bwriad ei rieni a oedd i i anfon ef i'r brifysgol i gael addysg yn Rhydychen neu Caergrawnt, Rhydychen mae'n debyg, yndyfe, Ac yna dilyn gyrfa fel y ffeiriad Anglicanaidd. Ac roedd ganddyn nhw y fodd, oedd y teulu â digon o fodd i dalu am addysg o'r fath. A fe gafodd e addysg mewn ysgolion gramadeg yn lleol nes bod e'n bron yn un ar bymtheg mlwydd oed. Ac erbyn hynny oedd e'n gallu dweud fod e'n gryn hyddysg yn yr ieithoedd Lladin a Groeg. Ac o'n i'n gwybod hefyd fod e'n gryn hyddysg yn y Gymraeg, er enghraifft, yn 1800 fe gyhoeddodd e eiriadur Saesneg-Cymraeg sylweddol iawn. pan oedd e'n byw yn yr Wyddgrug yn 1800. Y Gariadur, y bu defnydd helaeth ar y Gariadur yna am hanner can mlynedd yng Nghymru. Fe fu e hefyd am rai blynyddoedd yn ysgol clerigwr o Gaerwys o'r enw John Lloyd. Oedd John Lloyd yma yn, um, yn ŵr gradd o'r Rhydychen ac roedd e'n cael ei gyfri yn gryn ysgolhaig. Um, Gryn ysgolhaig yn yr ieithoedd clasurol, ond hefyd yn gryn hanesydd. Byddwn i'n teithio o gwmpas, er enghraifft, yn gwmni i'r hunaf ieithydd Thomas Pennant. A dwi mewn rhyfedd, felly, gweld y Thomas Jones ifanc yma, a disglair yma, yn tyfu i fod yn ieithydd medrus a hefyd yn hanesydd o gryn faintioli. Nawr, fel wedes i'n barod, roedd rhieni Thomas Jones am iddo fe fynd yn offeiriad Anglicanaidd. Roedd y teulu yn Anglicanied. Yym, ac am flynyddoedd oedd Thomas Jones yn ddigon hapus i hynny fod yn yrfa iddo fe. Yym, bu farw ei fam pan oedd Thomas Jones yn wyth mlwydd oed. A fe briododd hi, neu ail-briododd hi dad, a benyw, a fel mae Thomas Jones yn dweud, ychaddu rhywfaint o egoiiddiad i wrando ar y Methodistiaid. A'r Methodistiaid erbyn hynny yn dechrau amlhau yn ardal Thomas Jones. A dyma fe'n dechrau mynd i wrando ar y Methodistiaid, er oedd e ddim wir yn Yn gysurus iawn yn eu plith nhw o safbwynt yym natur brwdfrydig ei ddoliad nhw. Oedd 'na lawer iawn o o emosiwn, merched yn wylo, pregethu bur fyfyr, brwdfrydig iawn. Ac oedd hi ddim yn gwbl gysurus. Yr yy yr ysgolhaig glasurol ynddo fe falle yn yy yn yn yn yn golygu bod e ddim yn yn gwbl hapus gyda natur brwdfrydig yr addoliad. Ond doedd e'n mynd i wrando ar y Methodistiaid. A beth 'yn ni'n gweld yn ystod i arddege, 'yn ni'n gweld ystod i eithr ysbrydol nawr yn dechrau gwasgu o ddifri arno fe yn gynyddol. Llaw sawl gwaredigeth nodedig, a gweud y gwir, yn i hanes yn y cyfnod yma, yn fodd i i ddyfnhau ystyried diben a phwrpas bywyd ei gyflwr ysbrydol, i dynged tragwyddol ac yn y blaen. Roedd e'n un oedd yn ofni yn nadrodd yn fawr iawn mae'n debyg, a fe gafodd i waredu rhag cael i frathu ganddyn nhw sawl gwaith, neu mae'n yn ei hunangofiant eto, mae'n sôn amdano fe ryw ddiwrnod yn yn hepian ganol dydd ar lechwedd ym mynwent y ffynnon, wedi blino'n chwarae pêl-droed. Yym, yy, neu chwarae pêl, ynde? A wedyn mae'n dweud, Cyn i gwsg fy llwyr ddal, clywem rywbeth yn ymgynhyrfu dan fy mhen, yn cyffwrdd â'm gwallt, a'm clust. A erbyn codi fy mhen a'i droi edrych, neidr oedd yna, wedi ddeffroi, mae'n debyg, gan bwys fy mhen. Ond dyma'r neidr yn lle i frathu fe, yn ymlusgo i'w thwll. yy ac yn cael Thomas Jones yn cael waredigaeth y llyfr yna. Wedyn dyma fe um, roedd e'n un bach digon ryfygus a mentrus mae'n amlwg. Dyma fe yn mentro i ben clochdy Treffynnon ac yn sefyll na ar, indro, ar ei introed i ddangos, medde fe, i, i wrhydu ryfygus Ond fe gollodd i gyd bwysedd a chwmpo oddi ar y clochdy, ond yn ffodus iawn yn cwympo ar y to a dianc i'r niwed. A byddai sawl enghraifft arall o'r math 'na o waredigaeth yn dod iddo fe. Ac i ni weld, wrth gwrs, o'r hanesion yna, mai dyn digon direidus oedd Thomas Jones yn ifanc. Ond roedd hyn yn boeni fy ngwin yn gynyddol am gyflwr i Ened ac am ei berthynas â Duw wrth i amser mynd yn ei flaen. Ym 1772, fe ddechreuodd y Methodistiaid cynnal cyfarfodydd yng Nghaerwys, mewn tŷ ro'n nhw wedi cael benthyg gan Tad Thomas Jones, er, braidd yn anfoddog, oedd tad Thomas Jones ddim yn gefnogol iawn i Fethodistiaeth, a dweud y lleia. Ond fe ddechreuodd Thomas Jones fynychu rai o'u cyfarfodydd nhw, a fe gafodd ei effeithio yn fawr gan y pregethu. Cymaint felly fel y gafodd ei, gafodd drwedigaeth i bob pwrpas, yndyfe, a neu o leia gafodd ei dderbyn i'r seiat, erbyn bod e'n un ar bymtheg mlwydd oed. Am y blynyddoedd wedyn, o 1772 hyd at 1779, hynny yw, o'r cyfnod pan oedd e'n rhyw un ar bymtheg i tair ar hugain, 16 i 23 oed, maen nhw'n flynyddoedd anodd iawn, ydw i mewn gwirionedd, yn ysbrydol. Maen nhw'n flynyddoedd o wewyr ac o dyndra. Yym, yn sydd fe'n geisio ymgodymu â'r ffydd newydd 'ma o'dd ganddo fe, a a a fe hefyd, heb gael sicrwydd ffydd. Yym, ro- roedd e'n credu yn bendant bellach fod 'na Dduw, medde fe, bod y Beibl yn air Duw, ond, medde fe, i- i- yy mae mae'n dweud bod e'n fyr o brofi heddwch yr efengyl yn bersonol. yn fyr, medda fe, o gael sicrwydd fod Crist yn iachawdwr i mi, bechadur euog. A fe fu yn y cyflwr yna am ryw saith mlynedd i gyd, nes o'r diwedd i eiria o'r Epistoli at y Colosiad o Rufeiniad, um, y, y, y geiriau oedd yn sôn fod Crist yn gwneud heddwch drwy waed i groes, a'i fod e'n cyfiawnhau yn rhad trwy'r ras fod y geiriau yna wedi Yn nhrist yn unig, gyfiawnder cwbl berffaith yn cael ei gynnig a'i rhoddi yn gwbl rhad i wneud y fath bechadyn a am y fi yn ddi-ddeuys ger bron Duw. Felly, ar ar ôl saith mlynedd o wewyr ysbrydol, mae'n gwirionedd, o ansicrwydd ysbrydol, mae hi nawr yn yn gweld yn glir yy fod fod 'na heddwch iddo fe. A Duw, trwy Grist, yn rhad trwy 'i ras. A ma'r profiad 'ma o o heddwch a rhyddid ysbrydol nawr, yy mae mae'n dweud bod hwnna yn golygu fod e'n gallu pwyso nawr trwy ffydd a dyfamo Duw a garu addewidion. Mae'n dweud yr oedd addewidion Duw a thrysore grasol i gyfamod yn rhy anodd i mi gwrthod. Er fy anghrediniaeth cryf a greddfol yr oedd yn rhy anodd i mi anghredu. Ac mae um, i gofiannydd e um, yn, yn, yn, yn dweud bod yn ame bod pennill adnabyddus i nifer onoch chi'n siŵr o, o eiddo Thomas Jones yn Adlewyrchu profiad ysbrydol Thomas Jones yn ystod y saith mlynedd yna yn y 1770au, saith mlynedd o gaethiwed ysbrydol os liciwch chi, a, ac yn adlewyrchu wedyn y rhyddhad rhyfeddol y gafodd e ar ddiwedd y cyfnod yna. A dyma, dyma'r pennill, ch'mod, rhaid, rhaid i chi, wi'n siŵr, yn gyfarwydd â'r pennill yma. Yym, chi'n gweld, mae'n, mae'n bennill dramatig iawn, yndyw i, ac yn gyfoethog iawn hefyd. Mae'r mae'r ail adrodd 'ma, mae mae mae Thomas Jones yn hoff iawn o ail adrodd yn ei emynau, a chi'n gweld hynny fan hyn yn yn yn yn y hanner cynta'r pennill 'ma. Mae'n creu, mae'n arwain at ryw fath o crescendo yndyw e? A oes gofeth am ychybieth? Oes maddeuant am bob bai? A oes hedd i meddyginiaeth? A oes ceidwad i'r fath rai? Mae hwnna'n ych arwain chi bron i weud, wel nagos, oes dim gobeth. Ac yna, y drama, Duw yn torri i mewn, ei eiriau fe'i hunan, Oes, medd Duw, o'r nef yn eglur, mi ddarperais aberth llawn. Mae hedd, a gras, a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Y rhyddhad yma nawr, sy'n dod yn yr ail hanner, fod Duw'i hunan yn ymyrryd mewn llais eglur, ac yn datgan, yndyfe, nid yn unig fod e'n gallu achub yn llawn, ond fod e'n barod iawn i achub yn llawn. A mae'r pentyrru yna, chi'n gweld, trwy gydol yr emyn, o'r bendithion sy'n dod i rywun sy'n derbyn yr Iachawdwriaeth yng Nghrist. Chi'n meddwl amdano fe nawr, mae maddeuant, yn does e, yn yr ail, o, a oes maddeuant, oes hedd, oes meddyginiaeth? Oes, medd Duw. A chi'n gweld fel mae'r mae'r mae'r ail adrodd 'na, y mae hedd, a gras, a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Fel mae mae hynny fel petai'n bwrw a gyrru adre yndyw e fel ryw fath o ergydion o gwn yndyw e? Mae hedd, a gras, a chysur mae mae'n mae'r cyfan yn tanlinellu pa mor heleth a pha mor gyflawn yw rachubiaeth y Dduw trwy'r ceidwad. Wel, yn ychwanegol at y tyndra sbrydol mewnol yn y 1770au, roedd y cyfnod yna yn gyfnod o dyndra hefyd ynghylch dyfodol Thomas Jones. Fel, fel fi wedi awgrymu hyd yna, yr oedd e, ei fwriad yn mynd yn offeiriad Anglicanaidd ac yn ddigon hapus i wneud hynny, Ond roedd i i ffydd newydd Fethodistaidd yn golygu bod e ddim mor awyddus i ddilyn y llwybr 'na bellach. Roedd rhai yn pwyso arno fe i wneud, hynny yw, roedd y, yym, rhai o'r Methodistiaid yn dweud bydde fe'n dda petai e'n wneud oherwydd roedd y Methodistiaid yn dal tu fewn i'r Eglwys Wladol yn swyddogol, a dim ond offeiriad ordyngedig gan yr Eglwys ymhlith y Methodistiaid felly oedd yn gallu Gweinyddu'r bedydd a'r cymun yn 'i blith. Nod oedd e wneud peth da, petai 'na rhagor o offeiriaid ordeniedig ym mhlith y Methodistiaid, medden nhw. Ond roedd 'i dad yn pwyso yn hyd yn oed yn fwy, oherwydd roedd 'i dad e, heb lawer o gydymdeimlad â dweud y lleiaf Methodistiaid, wedi buddsoddi llawer yn addysg 'i fab, ac oedd e ddim eisiau y mab ifanc galluog fel hyn yn troi at y Methodistiaid tlawd a dirmygedig. ac yn trio pwyso ar 'i fab i i fynd yn offeiriad, hwnnw yn mynd yn yn fwy fwy pendant fod e ddim eisiau 'neud, a'i dad e wedyn yn trio pwyso arno fe i newid ei feddwl, yym, a'i ddadbwyllo, medde fe, mai ffolineb ydoedd iddo wrthdoro'r cyfle i fynd yn offeiriad. Ond mae'r mab yn glynu wrth 'i benderfyniad, y gwaetha'r holl bwyseg ar 'i dad, Yym, ac yn dangos, wrth gwrs, oedd hynny, fod Thomas Rods, fel ei dad, yn gymeriad cryf a phenderfynol, unwaith oedd e wedi penderfynu ar y llwybr roedd e'n ystyried yn llwybr cywir. Roedd y 1780au yn gyfnod tipyn mwy gole ar Thomas Rods na'r 1770au. Hynny yw, roedd e'n areiach arno fe'n ysbrydol, ond oedd ei dad hefyd erbyn hynny wedi derbyn fwyfwy bod ei fab ddim yn mynd i ddilyn gyrfa fel offeiriad yn yr eglwys wladol, yr eglwys Anglicanaidd, eglwys Loegr, ynde? Um, a mae Thomas Jones nawr yn y 1780au, yn 1783 mewn gwirionedd, yn dechrau pregethu nawr ymlith y Methodistiaid. Dyna'r adeg yn sefydlo Thomas Charles yn y Bala, a mae'r ddau nhw yn cyfarfod am y tro cyntaf ym 1700. Mae'r cyfeillgarwch a'r cydweithio sy'n dechrau fan'na yn para am yr ugain mlynedd nesaf nes fod Thomas Charles yn marw yn 1814. A rhyngddyn nhw, maen nhw'n allweddol yn y gwaith o efengylu ac o yng Ngogledd Cymru yn arbennig ac o addysgu a bugeilio y Methodistiaid Calfinaidd yn y Gogledd. Yn ymwneud â ffarmio, oedd incwm penna'r Thomas Jones hyd at 1795, nes bod e'n ryw ddeugain mlwydd oed, mae'n gweddus i. Uh, ond, um, wrth gwrs, yn dal wrth, wrth y gwaith o bregethu ac efengylu a, a sgwennu uh, hefyd, yn un pryd. Yn y flwyddyn yna, pan oedd e'n ddeugain mlwydd oed, fe briododd ferch o'r enw Elizabeth Jones o ardal yr Wyddgrug, a fe symudodd e i'r Wyddgrug i fyw yn y flwyddyn honno. Roedd ei wraig yn rhywun eitha cyfoethog, ond roedd hi'n wan iawn i hechyd a fu farw ymhen dwy flynedd, a gadael tipyn o arian i'w gŵr yn ei hiwyllys. A mewn ychydig blynyddoedd wedyn mae dad e yn marw ac yn gadael pen ucha ac eiddo arall i Thomas Jones. Felly rhwng etifeddiaeth oddi wrth ei wraig a'i dad um, yr oedd um, Thomas Jones erbyn 1802 yn ŵr pur gyfoethog. Fe briododd eto wedyn ym 1804, ond, a a symud i fyw i Ruthyn wedyn, ond i ail wraig yn yn yn marw ymhen ryw flwyddyn wedyn, ac yna yn 1805, yy yn yn marw 1805, yn 1806 wedyn dyma fe'n priodi am y y y y y trydydd y trydydd tro, y y tro ola' felly. Yym, ac yn y broses yna yn symud nawr erbyn 1809 i Ddinbych, ac yn Ninbych fu byw wedyn gweddill ei fywyd, ar wahân i gyfnod byr o ryw ddwy flynedd yn ardal Betws-yn-Rhos, yym, am resymau meddygol. yn trio gwella iechyd ond yn symud nôl i Ddinbych wedyn ac yn marw yna yn cael ei gladdu ym mynwent yr Eglwys Wen yn Ninbych. Uh, yr un mynwent a gydladdwyd yr anteliwtiwr enwog Tom, Twm o'r Nant rhyw ddeg mlynedd ynghynt ac yr oedd Twm o'r Nant hefyd erbyn diwedd ei fywyd wedi closio at y Methodistiaid. Wel dyna fraslun o fywyd uh, Thomas Jones. Beth fi isie neud am weddill yr amser yw edrych arno fe fel llenor a bardd. Yym, fel wi 'di nodi yn barod, ymroi i wasanaethu a gweledigaethu ym Mhwythyn Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg fu hanes Thomas Jones o'r 1780au ymlân hyd at ei farw yn 1800. yn y 120 am rhyw ddeugen mlynedd felly yn y gyd. Fe ddath yn un o'r cydiriadau rynwadol ymhlith y Methodistiaid ac yn gynhyrchiol iawn hefyd, nid yn unig fel, fel pregethwr ac, ac, ac arweinydd, ond hefyd fel awdur, cynnyrch llenyddol heredd iawn ganddo fe, mor heredd yn wir fel y sefydlodd i wasg argraffu'i hunan er mwyn gallu argraffu'r holl bethe oedd yn i sgwennu, gy-, ar y cyd â Thomas Charles i ddechre, ac wedyn yn Ninbych yym ar ei ben ei hunan, yym yn, wel, yn Ruthun ac yn yn Ninbych wedyn, ac yn cyflogi gŵr o'r enw Thomas G i redeg y wasg 'na. ar i ran e wneud y gwaith argraffu a fe ddaeth Thomas G. Maes o law wrth gwrs yn yn berchennog ar y wasg i hun a gwasg G nifer o'ch chi'n cofio y gwnaeth peth o cynnyrch gwas G um, dan bobl fel Kate Roberts yn y blaen yn, yn, yn, gwas G yn dod yn un o gyhoeddwyr ac argraffwyr pwysica Cymru mewn gwirionedd o yn, yn ystod y bedwaredd efo bymtheg ac i mewn i'r ugeinfed ganrif. Helaeth ac amrywiol yw'r rai o dystiolaeth ansoddeiriau y gallwn ni ddefnyddio ar gyfer um, ar gyfer cyngerdd um, Thomas Jones fel, fel llenor a fel bardd. Ond mewn gwirionedd mae'r cyfer yn codi o'i weinidrogaeth e ymhlith y Methodistiaid Calfinedd a hefyd o'r sefyllfa gynryfyddol yn fwy cyffredinol o'i gwmpas e yn y, yn y gogledd yn gwedig. Hynny yw, mae yna rai pethau'n codi oherwydd anghenion uniongyrchol y Methodistiaid. Mae, mae rhaid i chi gofio nawr fod y rhan fwyaf o fywyd um, Thomas Jones fel oedolyn yn blynyddoedd o gynnwrf mawr a chwildro mawr ar sawl lefel. Hynny yw, yn sgil y Chwyldro Ffrengig. A'r Methodistiaid yn cael eu cuddo can i, can i ame o fod yn, yn bobl oedd yn, oedd na, fod na elfen chwildroadol peryglus uh, yn, yn, yn, yn, yn eu plith nhw. A Thomas Jones yn coeddi mwy nag un um, pamffledyn yn pwysleisio i teyrngarwch i'r wladwriaeth, hynny yw bod nhw ddim yn, chwil, yn chwildroadwyr wleidyddol fel petai. Um, Yn benna, wrth gwrs, er mwyn sicrhau bod y Llywodraeth ddim yn eu herlid nhw ac yn eu rhwystro nhw rhag pregethu, fel oedd yn, yn beryg, hynny yw, fe, fe fydd sawl cynnig yn y Senedd, er enghraifft, i geisio atal pregethwyr teithiol a bobl yn defnyddio'r milisia i erlid y Methodistiaid. Beth eraill oedd yn codi yn uniongyrchol o o o blith i anghenion y Methodistiaid, er enghraifft, oedd yym y llyfr o reole ar gyfer y seiade, cynhyrchodd e a Thomas Charles ar y cyd. Ac wedyn ym 1799 yy ma' 'na gam pwysig iawn yn digwydd, sef cyhoeddi cylchgrawn arloesol ganddo fe a Thomas Charles o'r enw yym Trysorfa Ysbrydol. Mae'n bwysig iawn, wrth gwrs, o safbwynt helpu i hybu a creu undod a chymdeithas a hunaniaeth ymhlith y Methodistiaid yn arbennig, ond yn gylch. A gan enghraifft o Thomas Charles a Thomas Jones yn defnyddio'r cyfryngau mwya' diweddar mewn gwirionedd, fel 'y ni'n defnyddio yn y we ac yn y blaen heddi, bod nhw ar flaen y gad yn ceisio defnyddio cyfryngau dydd nhw i gyflwyno Efengyl, a a pregethai o waith Thomas Jones yn yy ar dudalennau'r cylchgrawn yna yn rhai o ganmwyntiau sgwennu defosiynol yy yr yym y cylchgrawn yna. Yn wir iawn, dwi eisiau mynd, dwi eisiau mynd ar ôl y pwnc ma'n fanwl nawr, ond roedd y cyfnod yma hefyd yn un oedd yn llawn cynnwrf diwinyddol. Um, Calfiniaid oedd y rhan fwyaf o Methodistiaid Cymru yn y ddeunawfed ganrif, ond ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae'r Methodistiaid Wesleaidd, oedd yn arminaidd i, i diwinyddiaeth, yn dechrau ymgyrchu o ddifri yng Nghymru, ac yn arbennig yn, yn y gogledd yn ddwyrain lle roedd Thomas Jones yn, yn byw. Mae yna lawer iawn o ddadlen ar ynglyn a natur yr iachadwriaeth. Hynny yw, um, yr arminiad yn pwysleisio ewyllys rydd bobl, bod, bod yr iachadwriaeth yn rhyw fath o gydweithio. Fi'n gwybod fi'n gor symleiddio nawr, ond, ond um, bod yr iachadwriaeth yn rhywbeth rhyw fath o gyd-weithio rhwng Duw a dyn, oni bod bod pobl yn gallu ymateb. Lle oedd y Calfiniad yn dweud na, bod dyn wrth natur yn farw yn ei bechode, a dim ond gwaith Duw yn ymyrryd oedd yn gallu peri fod y person yna yn, nid, hynny yw, oedd gyfrifoldeb ar y person i gredu, ond achos bod e'n farw, oedd rhaid cael bywyd oddi wrth Dduw i, i gredu. Pob math o ddadleuon ynghylch hynny, a Thomas Jones yng nghanol y dadleuon yna. Ac yna dadleuon yn codi yn sgil hynny wedyn, unwaith o'n nhw wedi bod yn dechrau dadlau'r mater o iachawdwriaeth rhwng yr yr Calfiniaid a'r Arminiaid, dyma'r Calfiniaid i hunan yn dechrau anghytuno ynglyn ag agweddau ar yr iachawdwriaeth ac yn dechrau dadlau ei gilydd. Yym. A, a dyna lle wrth gwrs mae yy ma' ma'r gwrthdaro mawr a John Elias yn yn dod i fewn. Oherwydd roedd John Elias ar ar ar fater yym hynny yw o'n o'n nhw'n gytûn ar lawer o bethe, ond ble oedd 'na anghytundeb oedd fod bod John Elias yn dweud bod bod gwaed Chris mor mor werthfawr fel bydde fe ddim wedi dy- bod Crist ddim wedi colli diferyn yn fwy o waed nag oedd angen i achub yr etholedigion. A Thomas Jones yn dweud, na, meddai fe, mae'r Beibl yn dweud, efe yw'r iawn, Crist yw'r iawn, ac felly os Crist yw'r iawn, mae'r iawn yn anfeidrol. Beth bynnag, pwy bynnag sy'n derbyn bendithion er iawn, mater arall yw hynny, ond bod Crist i hunan yw'r iawn. Um, a fel ych chi'n cofio, uh, Robert a Gwilym Ddi yn crynhoi'r peth, dwedwch faint y diwdod, meddai fe, a'r un faint yw'r iawn i fod. Ond beth i ni gweld yn Thomas Jones, heb i ni fanylu nawr ar ei, ar ei uh, safbwyntiau diwinyddol heno, beth i ni'n gweld yw Thomas Jones yn trio hwylio llwybr trwy'r canol rhwng arminiaeth a chalfiniaeth, rhwng eithafion uh, rai o'r calfiniad wedyn yn ei dadleuon ei gilydd, ac yn dadle bod yna, bod yna fath beth a, a chalfiniaeth hanesyddol Yym, hynny yw bod 'na bod 'na ryw fath o linyn arian yn myn- yn rhedeg trwy hanes Crisnogaeth. Yy llinyn arian yy mae'n bwysig yym o'dd yn gymhedrol ac yn bwysig i ni i l- lynu wrth hynny. Ac yym Mae hwn yn arwain at y trydydd pwynt dwi eisiau wneud cyn troi at i fi'n ymwybodol bod yr amser yn dechrau mynd, ond uh, jyst i, i nodi'n sydyn cyn bod ni'n troi at i farddoniaeth, um, bod hanes yn bwysig i, i Thomas Charles. Um, a'r, ar peth pwysica mae'n sgwennu yn, yn, yn, yn, yn y cyd-destun yna yw hanes yr Eglwys Gristnogol. mewn dros fil o dudalennau i gyd, yn canolbwyntio'n arbennig ar arweinwyr a merthyron cyfnod y Diwygiad Protestannedd. Mae o'n, mae'n bwrw golwg yn ôl dros y canrifoedd i gyd. Y Merthyrdraeth yw'r enw poblogedd ar y teitl hir sydd i'r gyfrol yma. A fe ddaeth yn, yn gyfrol hynod boblogedd a dylanwadol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ac er na all llyfr hanes ddim ei bwysigrwydd mawr y gyfrol yma mewn gwirionedd yw y ffordd mae'n pwysleisio, roedd y Methodistiaid Calfinaidd nawr, yn dyfe? y cynnyrch diwygiad y fengeledd y ddeunawfed ganrif, o'n nhw'n cael ei ystyried yn bobl, yn, yn rhyw sect, rhyw bobl rhyfedd, tu allan i brif ffrwd y Cristnogaeth yng Nghymru, prif ffrwd yr Eglwys Anglicanaidd. Na, meddai uh, Thomas Jones, Mae'r mae'r bobl yma, y Methodistiaid, Calfinaidd, Methodistiaeth yn pwysleisio profiad, Calfinaidd yn pwysleisio diwinyddiaeth, ni, medda fe, sydd ym mhrif ffrwd y, y, y, y, y wir eglwys, fel petai, y, y, y, y gwir ffydd Cristnogol ar hyd y canrifoedd. Hynny yw, nid sect bach ymylol i ni fel, fel Methodistiaid Calfinaidd, medda fe, ond ein bod ni ar ganol llwybr y gwareiddiad Cristnogol i lawr trwy'r canrifoedd. A, ac, ac yn yr ystyr yna, mae'n mae bwysig iawn, mae'n gwybod, mae'r pwysles yna yn, yn, yn rhoi, yn helpu um, y Methodistiaid mewn ffordd i, i gael gafel ar hunaniaeth a gosod i hunan yn, yn, yn, yn, Mewn traddodiad hanesyddol sy'n ymestyn yn ôl dros y canrifoedd. A ni'n gweld yn neud yr un peth mewn gwirionedd, er enghraifft, um, mae un, un arall o'i weithiau mawr um, yw cyfieithiad o waith uh, clas, uh, uh, clasur gan y Puritan William Gurnall, uh, Cristion mewn cyflawn, cyflawn arfogaeth. Pedair cyfrol trwchus eto fyna. Ond beth mae'n wneud fan'na, ar wahân i wers ddiwinyddol defosiynol ar gwaith, yw mae'n dweud, 'Y ni yn yr un traddodiad â'r Piwritaniaid. Y ni yn yr un traddodiad â'r â'r Diwygwyr Protestannaidd. Y ni yn yr un traddodiad â'r â'r bobl fel y Lollardiaid ac yn y blaen. oedd yn, yn, yn, yn yr Oesoedd Canol yn, yn gwrthwynebu um, rhai agweddau ar, ar, ar bwysau yr eglwys uh, bybyddol ac yn y blaen. Hynny yw, mae'n mae pwysleisio, mae ni, y, y, y Methodistiaid Calfinaidd, a'r anghyffurfwyr eraill oedd yn rhannu'r un argwyddiadau nhw erbyn hynny, uh, ni yw prif ffrwd y wir eglwys. Wel nawr dysgai ychydig, ni ychydig yn hwyr yn dechrau, ond dysgai ychydig bach um, o, o, o amser i, i drafod um, Thomas Jones fel, fel bardd ac emynydd. Fel mi, fe gynnyrchodd ei filoedd lawer o dudalennau o ryddiaeth, ond yr oedd hefyd yn fardd cynnyrchiol. Ac yn amrywiol iawn fel bardd hefyd. Mae'n sgwennu cywyddau ac englynion, marwnadau, emynau ac yn y blaen, ynde. Nawr, yn ei emynau, fel y gwelwn ni mewn munud gobeithio, wrth gwrs, mae ei ffocws e ar Dduw y Gwaredwr. Mae ei ffocws e ar yn edrych ymlaen at y nefoedd. Ond, yym, dyw hwnne ddim yn golygu fod Tomos Jones yn ddibris o waith Duw fel creüwr ac ar bwysigrwydd diwylliant ar y ddaear yma, hynny yw, bod bod diwylliant ar ei ore' fel petai yn rhodd gan Dduw i i ddynion, fel mae'r greadigaeth yn ei holl amrywiaeth yn rhodd gan Dduw. A mae'r engrefft Berffaith o hynny i fi yn y cywydd yma, ysgrifennodd e, ym 1793, i'r aderyn Bronfraith. Nawr, ryw tameidiau o gerdd hir iawn, mae 'na ryw ddau gant llinell i gyd, a wedi dewis yn ethol ambell, ambell ddarn o beth wi'n ystyried yn rhai o uchafbwyntiau'r gerdd yma, yym, ar eich cyfer chi. A mae'n cynnwys sawl darlun pert, fel y gwelwch chi. Um, ond beth i ni'n gweld fan hyn nawr yw bardd o Gristion sydd yn ddigon ymrwymedig i ddiwylliant y bywyd yma, i ddysgu'r gynghanedd ac i ddysgu'r sut i sgynnu cywydd, Hynny yw, mae'n ymroi i ddiwylliant. Mae dylanwad Dafydd a Gwilym ar y, ar, ar, ar, ar y cywydd yma. Hynny yw, mae e'n mae e gwybod faint o glwch yw hi ym myd diwylliant seciwlar Cymru, os gael ei roi e fel yna. Um, a mae e hefyd uh, yn mynd allan o'i ffordd yn y gerdd yma i ganmol y deryn a, a dathlu hyfrydwch y greadigaeth. Ti edn eiriau er edn y deryn yw e. Ti y deryn hardd byr dy goese bach Pwy sy'n tecach na ti dlysen peryglai dy dlwysach neu dy decach Mae'n sôn wedyn am i fron froc y fraith Mae'n dew, mae'n firain Iawn Rhiniaidd, mae'n lanwaith a dawnus yw dy anian a mudr gwych yn medru gân. Ac wedyn mae yn, yn y darn dwi wedi dethol wedyn, mae'n sôn yn hyfryd iawn am y ffordd mae'r aderyn, mae'n gallu crwydro'r ddôl, mae'n gallu mynd i'r feinol fai i fy, fy nhi felly yn dyfe, i, i fa, fy ngardd. A wedyn, rhag fy ngardd, ni llwar waharddaf, dy hoffi, dy noddi wnaf. Hynny yw, ti'n gallu dod i'n ngardd i, ti'n gallu mwynhau yn hedfan o gwmpas a neidio o goeden i goeden, cei brysgod neu lysgod lwyn danllaw rhag walch ei gynllwyn rhag unrhyw, hynny yw, ti'n ddigon ddiogel yn y ngardd i, a ti'n gallu profi boreufwyd yn yr ardd 'na. Yy, naid heb sen, hynny yw, heb gerydd, o'th golfen glwyd, o'th gangen, o'r, o'r gangen lle ti'n clwydo i brofi y bereidrwydd. Wedyn mae'n dweud, wel, ie, gei di, ar ôl dod lawr i Gaernarfwyd, gei di fynd lan to i Frigyn Fri, a fyddai'n aros yn, yn, yn gorffwys fyna, ac yn clywed hi'n canu, ac yn mwynhau y canu um, o'r mwyneiddiaf, gan i grym fel gwyn a'i gres, meni wnaf ar fy mynwes yn i, mae'n taro fi ar fy, mae'n effeithio ar fy mynwes i. Ac yna mae yna ddarn fach hyfryd eto lle mae'n dweud, wel, fi wedi gwrando ar, ar dynion yn canu ac ar crythorion yn, yn, yn neud sŵn cerddoriaeth, ond does dim byd yn rhagori arno ti. Pe, pe, ple cawn ni'n clywed rhagorach na ffrwd y big bertig bach. Yym, ac yna, tua diwedd y gerdd, yy, mae e'n troi ei sylw ni at y creor wedyn. Hynny yw, wyt ti aderyn, medde fe, yn gallu bod yn ddysg i ni, yn addysg i ni. Yym, um, ond os mawr yw ein glyw, hynny yw ein harglwydd ni, ein diw ni, felly, yn dyfa, ein peneth ni, ei glod, o un deryn gaearol, hynny yw, os i ni'n gallu rhoi gymaint o fawl i ddiw am yr un aderyn bach yna, Wel beth am yr aur celfyddyd môr, yndyfe? Beth am fawredd, dlwysedd glân, hynny yw, tegwch glân, yr hynod i ôr ei hunan? Felly, chi'n gweld, nawr, mae'n cymryd un darn bach o'r greadigaeth, moli hynny, ac yna dweud, Wel, ie, ond os yw hwnna'n wir am y Creawdwr, beth am y Creawdwr ei hunan? Ond fel i'n dweud, canolbwyntio yna ar ar Dduw, y Crëwr mae e. Pan ni'n troi at ei emyne, ei brif gyfraniad mewn gwirionedd, o safbwynt y ddylanwad, oherwydd mae rhai o'i emyne fe wedi bod yn cael eu canu ar hyd y ddwy ganrif aeth heibio, rhai o'nyn nhw'n parhau mewn casgliadau emyne, mae ryw dri ohonyn nhw, er enghraifft, o hyd yn caneuon ffydd. Yym, felly, o ran dylanwad a- a- a'i waith yn gyfarwydd i ran fwya' o o bobl Cymru, gweud y gwir, tan yn lle ddiweddar, yym, mae mae mae geiria' Thomas Jones trwy emyne wedi bod ar feddwl a- ac ar wefuse cannoedd ar filoedd o'n cyd-Gymry dros y ddwy ganrif ddwetha'. Fe gyhoeddodd casgliad o ryw gant ohonyn nhw yym ychydig flynyddoedd cyn cyn i farw. Um, fel i gweud, dwsin o'n nhw falle yn dod yn boblogedd iawn yn yr ugeinfed ganrif, yn para yn boblogedd iawn yn yr ugeinfed ganrif. Wedi mynd lawr i dri yn Cynion Ffydd, ond fi'n credu bod e'n bod e'n heiddi mwy na'r tri yna uh, a gweud y gwir. Mae'n grefftus iawn fel, fel y mynydd. Be a fyddwch chi'n disgwyl ar ran y pynciau yym gan y Mynydd Efengylaidd? Mae'n canolbwyntio ar berson Crist, ar yr iachawdwriaeth sy'n dod trwy Grist. Yy mae'n canu hefyd am droeon gyrfa'r Cristion yn y byd yma, a mae 'na hiraeth am y nefoedd. Hynny yw, does dim byd newydd, wahanol, anghyffredin yn i i bynciau. Yy lle mae e'n rhagori yw yn i grefft Mae e hefyd, fel person, a falle bod chi ddim yn synnu at hynny o feddwl am yr holl ddioddau corfforol, roedd e'n rhywun oedd yn tueddu at y ddelan fel, fel person, hynny yw rhywun cwpan hanner gwag yn hytrach na hanner llawn, felly, yn yr ystyr yna. Ond, A mae hynny'n cael ei adlewyrchu, mae'n elfen brifglwyddus yn gallu bod yn ei waith, ond ar ei orau i chi'n cael yr hyder gorweleddus yma. Mae, ydy, mae'n realist, mae'n gweld bywyd y ddaear yma yn ei haglwch yn aml yn y, y drwg pechod ac yn y blaen, ond mae hefyd yn gweld newyddion da yr efengyl ochr yn ochr â hynny. Mae'n ei wneud tri sydd wedi aros yn caneuon ffydd ac Os ga i ddwy funud jyst i ni gael, i chi gael atgoffa rai ohonyn nhw, dyma un sydd ddim yn cyneuon ffydd, ond sydd yn um, emyn bach hyfryd, gwir i mir. Um, a fel ych chi'n gweld, fel dyle fod mewn emyn grisnogol Cris sydd yn y canol. Um, ac er bod gwrthrychau'r ddeiar fel yr yderin gronfaith yn gallu bod yn pethau hardd, 'Dyn nhw ddim byd wrth ochr Iesu hawddgar. Nid yw'r nefoedd chwaith i'w phrisio, pe bai'r nefoedd i'w chael hebddo. Emyn syml iawn, um, Iesu hunan yw fy nefoedd tros fy oes yn un ac yn oes oesoedd, nef y nefoedd i ddigaru ei fwynhau ei bir folianu, Nid oes neb ond ef i hunan a wna ddaeog frwnt yn byrlan. Mae fe'n ddigon i droseddwr. Mae fe'n berffaith, lawn, waredwr, a chi'n gweld yr ail adran, a gwelwn ni hwnna eto mewn munud, yn un o'n nodweddion i waith. E, e, emyn bach hyfryd, mae'n un syml, uniongyrchol, di-ffiant, yn dweud i ddweud yn, yn gwbl glir. Emyn sydd yn caneuon ffydd wedyn yw Mae Addewidion Mary Swydd yn yr un, yn yr emyn yma, eto yn syml rwydd i i ddweud, adlais yn y yn y trydydd pennill o rwyma fi wrth byth dy bust, yym yn adlais o yym Deuteronomia lle mae Mynach yn mynd i garu Duw yym a a rhoi ei eirie yn ein calonne ni. Ac roedd yr Iddewon yn dwnnw'n llythrennol yn yym yn yy yn gwis- yn rhwymo geiriau'r gyfres yn ei yn yn ei cyrff yym ac ac ar fyst i i i byrth. Ond yy Duw nawr, Duw'r yy Gwaredwr, y cyfamod hir yw'r testun yma, ond eto edrych ymlaen nawr at y wledd tragwyddol sydd yn mynd i ddod erbyn diwedd y daith, hynny yw tydi fo yng nghymorth parod iawn i'n cynnal ar fy nhaith, a thid ei hun fo'n nhrysor llawn i dragwyddoldeb maith. Na emyn sydd falle fwy cyfarwydd eto i chi o arwain be wnaed i'r dyfroedd. Eto adlais fan hyn o Eseia 55 Blodeuwch y dyfroedd, bob un o mae sychedd arnoch. A chi'n gweld e nawr yn yr emyn yma, mae'n pentyrru um, priodoliaeth yr dyfroedd ysbrydol yma. Hynny yw, maen nhw, mae'r dyfroedd yma, maen nhw'n bur, maen nhw'n torri syched, maen nhw'n tragwyddol, uh, maen nhw'n ddifes, ddifesur, maen nhw'n effeithiol i lanhau gweddi sydd yma, wrth gwrs. Um, ond um, mae'r pentyrru yma yn y ddau bennill mewn gwirionedd yn tan, tanlinellu effeithiolrwydd cadarnhaol y dyfroedd yma. Um, hynny yw, o arwain fy enaid i'r dyfroedd, ie, ond mae 'na sicrwydd wedyn yn weddill yr emyn 'ma, yn does, bod 'na ddyfroedd ar gyfer yr aflannau, yym, y dyfroedd 'ma sydd yn, a fel 'ych chi'n weld yn yr ail bennill, yr ail adrodd 'ma, hi darddodd, hi ffrydiodd, hi lifodd, hi olchodd. Chi'n gweld hanes iachawdwriaeth yna, ydych chi? Yym, hynny yw, mae'n tarddu o'r nefoedd, Mae'n ffrydio wedyn ar garfariad ryn adeg y croeshoeliad. Mae'n llifo i'r anial genhedlig, hynny yw, mae'r mae'r mae'r dyfroedd yma nawr yn mynd ar ar ar draws y byd, trwy'r holl genhedloedd, yn golchi mil filoedd yn lân, ac yna, i chi'n cyrraedd diwedd y byd, mae'n mynd i olchi miliynau cyn yy bod yy y y ddaear yma yn mynd ar dân, a'r ddaear newydd, a'r nefoedd newydd. yn dod, a wedyn i orffen yn sydyn gyda'i emyn-yn walker, dwi'n siŵr bod chi gyd yn gyfarwydd â'r emyn yma, a, a eto yr sicrwydd mawr sydd yn yr emyn yma, er gweitha'r ffaith fod e'n gallu mynd i gyfnodau o frithglwyf ac iselder, mi wn fod fy mhlannwr yn fyw. Ac wrth gwrs, yn adleisio fan hyn geiriau, um, geiriau Job, um, ac yn hyderus iawn trwy'r cyfan, yndyfe. Yy, mae 'na ryw ddatgani- ddatganiadau mawreddog yn yr emyn yma yy, am Grist ac am yr ach- i'r yr iachawdwriaeth. Mae 'na ailadrodd cyson yma eto, ac yn cyrraedd ryw fath o crescendo o hyder ac o sicrwydd ac o orfoledd. Ydy, mae 'na anawsteriad y daeth, ond mae 'na sicrwydd o hyfrydwch fod gyda'r Gwaredwr yn y gangen dragwyddol, yn y Sabboth dragwyddol 'na am dragwyddoldeb. Fel wedes i, mae 'na adlais o Llyfr Job fan hyn, Roedd yna bymtheg o, o, o Job. O'r cyfieithiad, sylwch ar y llinell ola yn y pennill gyntaf yna, ca'i weled ef eto'n fy nghawd. Os trowch chi i gyfieithiad, um, cyfieithiad Cymraeg traddodiadol William Morgan yn 1620, dyna sydd yna. Um, Roedd Job yn dweud, er um, Er fod pryfed yn mynd i ddifetha 'nghorff, medda fe, eto caf weled Duw yn fy nghnawd. Nawr, mae'n debyg, dw i ddim yn arbenigwr ar yr Hebraeg, ond mae'n debyg bod yr Hebraeg yn anodd yn y fan yna, o ran yr union gyfieithiad cywir. Ond mae, mae Thomas Jones yn hyn yn cymryd y peth yn amlwg. Oedd e'n gwybod i, i, i Feibl, oedd e'n gwybod i ieithoedd gwreiddiol, ynde, ond mae'n cymryd, yy, y datganiad yma yn dro fel datganiad buddugoliaethus o atgyfodiad y corff ar ddiwedd y byd. Um, fe newidiwyd y llinell na yn Clefyd y Mynydd Methodistiaid yn 1927. Dan yr anwad ryddfrydiaeth y dydd oedd yn, wrth gwrs, yn, yn amer holl gwestiwn at gyfodiad y corff a newid ei cael weled ef allan o'n cnawd. sydd, mae'n debyg, yn bosibilrwydd o ran cyfieithiad, ond y'ch chi'n colli y pwysles mawr 'ma ar atgyfodiad y buddugol ieithus, yn Crist ei hunan a phawb arall yn, yn ei ddilyn e ar ddydd y farn. Ond hyd yn oed wedi, uh, hyd yn oed gyda'r newid yna felly, ynddo fe, uh, mae'r emyn yma yn ddatganiad grymus iawn o ffydd yn yw o sicrwydd ei fechadwriaeth yng Nghrist, ac yn, yn, yn un o, fyddwn ni'n dadle, yn, yn un o ddatganiadau mwyaf gorfoleddus, mwyaf hyderus ein heminyddiaeth ni. Um, Mae yna olwg cosmic yma uh, yn yr emyn yma. Um, Ac fel y'ch chi'n gweld, wrth gwrs, hefyd, adlais o, o Hebreaid wedyn, i'r awdur perffaithydd yn ffridd, uh, yn, yn adlais o Hebreaid deuddeg, mae'n mae berl o emyn yn wir, ac ni'n mynd i gannu fe mewn eiliad. Um, felly gobeithio wedi wedi eich argyhoeddi chi fod Thomas Jones wedi gwneud cyfraniad pwysig iawn, allweddol yn wir ar lawer ystyr, i Gristnogaeth yng Nghymru, yn ei ddydd ei hun ac wedi hynny, yn ei lle wrth gwrs, yn yn ei emyne, a hefyd wrth ceisio creu rhyw fath o sadrwydd, os liciwch chi, cadernid hunaniaeth gref i i'r corff Methodistaidd newydd 'ma oedd yn dod i fod mewn cyfnod cythryblus iawn. Mae Saunders Lewis yn darlunio Rôl Thomas Jones yn hynny i gyd, yn wleidyddiaeth y Methodistiaid, os liciwch chi, yn ei nofel Merch Gwen Hywel. Ac mae'n mynd mor bell yn y fan yna â galw Thomas Jones yr ail o glasuron mawr y Methodistiaid. Hynny yw, ar ôl Williams Pontycelyn, Thomas Jones yw'r ail yn rhengoedd y clasuron llenyddol y Methodistiaid, ac yn sicr mae yn llenor ac yn fardd, yn fardd da iawn. Peth o'i waith yn sicr yn, yn haeddu cael ei ddarllen a'i astudio gan gennym, gennym ni heddi. A rai o'n mynnau wedi profi uh, i gwerth ei dylanwad dros genedlaethau lawer fel cyfryngau mawr a myfyrdod.